ka lungfak ngaimi pakhat ka van chim tuah ni law ralhrang le ni avon kami ngachia pa te cu kum nga long te si ri cu pa cu apo ah hian khen ha e thutale an chuah na akhi ring kha an chuah din ha sihmanhsehlaw mah bantuk puan te ni khi kan mara kal ralbawi pakhat nih ma puan te khi a ṭem hna i An va chuahpi. Upat aw tlak. Chin miphun hna, nan dam hna maw? A thlummi December thuk cun nan cung cio ah ra tlung hram seh tiah hmasa bik ah va chim ka duh. Cun tulio hi Christmas thla a si. Christmas cu mipi nih mi vialte nih khualtlawngmi siseh, hlawhfami siseh anmah tein khuah cio kha tlung an duh cio. Sihmanhsehlaw kan ni ralkap cu kan duk tuk in um khawh si lo. Kan duk tuk i um kho si lo. Cucaah hika in a van kan zohmi hawi le vialte hna, tuzan hi kan ralkap pawl caah a herh baumi tete December laksawng va kan chuahpiak cia u ti zong kha va chim ta ka duh cu a bik i keimah hi ka man hrimhrim lo caah ka hermi tete va chim hsa ko ni law kan ni ralkap cu seran kan um tikah mei a um lo puang a um lo Me um zongah, puang a um zongah hman kho si lo. Ralrang cu serana cu mei zong kha cio a nga lo. Sihmanhsehlaw atu khua khuat khat ah Kan i harh ngaimi kanmah CNA, CNF, CDF nih kan a her ngaimi cu mei kan a her tuk. Solar, battery, inverter kan i her tuk. Cucu zeiruang dah kan i her ti si ahcun kan ralkal pawl Satan i a zawmi, a zawfami, danya a hmumi Thanachawh le sizung le an van rah pik tikah nazi zang nazi pakuah tiang lawng kha meik a ra. Pahra cung pahnih pathum kalak cu mei um ti lo in khalio ah kan ralkap pawl kha an luk tikah an van rah tikah an van tlung cio tikah mei a um lo dah ah kan thu kan dirnak kha a her a har tuk cu ruangah kan aulen ha hin kan rakal paw hin an nun lio te ah hin meicio dawh te zong khi hmuh ter hna usih an dam leo tikah sizung an um tikah mipi he kan i lo lo kan ni cu puang kan nei lo mipi a zofami cu an puang he Chantling te he tling tein sizung kha an rat rahpi i duhtawk tein an hni khawh. Kannih cu chantling ngei lo, puan nei lo, seran a raam i kan si caah khati kha sizung ah a itmi a ummi kan si. Cu ruangah hika in kan zohtu u le nau vialte zangfahnak tein tiu atu lio i kan i her ngaimi cu Christmas laksawng bantukin rak ka peh cio u law rak ka bawm cio u ti zong kha chim ka duh. A dohnah bia ah van chim ka duhmi cu tulio cu ka lungfak ngaimi pakhat ka van chim tuah ni law hmuhma pakhat ah ral an na tuk i ka naule he ral an na tuk i khua a fak ngaimi pakhat te ah kha ral kan a tuk hna. Kha lio i mah khuami hna nih kha ral nih kha tam nong i an van luk tikah kanmah ralkap kha tlawm ngai kan um. Kha lio ah ral kha a pahnih bak kha a vei a van luk tikah hmun hnih bak khan van lung hnawh tikah kannih kha luamyang ne men kan ti lai cu nauso dabo in kan kan kan kan kalai kan chuah lai kan ti tikah mipi nih CNA nan ni hi kan ni siang law kan ni zul lai nan hnu kan ni zul lai an ti mah lio kha ralhrang le nih avon kami ngachia pa te cu kum nga long te si ri Cu pa cu a paw ah hin khen hna i ṭhutele an chuahnak ah khi a ring kha an chuah dih hna. Sihmanhsehlaw mah bantuk puante nih khi kanmah ralbawi pakhat nih mah puante khi a ṭem hna i an van chuahpi. An van chuahpi tikah khalio ah khan a kan bawmh hna i a von kan kah tikah kannih kha, Mipi kan thlah hna i mipi kha kan chiah tak tein mi kan ni kha kan tlik hna. Ka chim dukmi cu kanmah cu ralkap kan si i zeitluk tuahfarnak kan i zongah a poinak kan chiah lo. Zeihmanh thei lomi ngachia palte kha bantuk kha an van tong tikah kan lungfak ngai. Khuaruah mipi zangfahna te i kanmah rian kan tuahmi hi Hei cu Chinram nih nang cuat ka zam tak a ka ti ding kha ka duk lo ka duh lo caah atu hi Chinram ma tuk a dam lio lo ah hin